right eh, zviri sei matraders eh, video rinori icontinuation ye video ratikabva kuita re kudzidzisana kudraw masupport and resistant handitya saka kune vasati variona video iroro vasinganzwisise kuti masupport and resistance anodrawiwa sei uye anoshanda sei handiti e, ngatiendei pavhidhiyo iroro toita sei tonoriona kune vanyowani vari kutanga kusangana ne this channel e, tinoti welcome kune vagara varipo tinoti welcome back handitika saka nhasi tiri kudzidzisana kuti tinowana sei maentry pa masupport and resistance handitika right e, chinoitika necheunodai chekutanga tinofanirwa kugona ita sei kudrowa masupport and resistance edu number one number two tataura tikati masupport and resistance kunyanya emubigger time frame ane bigger power handiti pakuchinja pa, pa direction yechi yemamakets handiti usually anonyanyorespectwa zvakanyanyisa kupfuura emumatime frame madiki number three takabva tati e, Masupport and resistance kana achigadzirwa mumatimeframe mahombe anotorawo time hombe uyezve kana takuzouya kunoku kumaentries kwatiri kutaura kunoku anenge ane marewards mahombe kana kuti malosiwo futi mahombewo but ukagona unyatsomananganisa handiti ka e, unoonawo marewards chi akati kurei handiti saka apa pa masupport and resistant aya tandakaita sei tanga takamadrawa zvedu kudhara handiti ka right ndo atakungokontinya chi nawo right e, zvinoitika ndizvonodai so market ikasvika musupport kana kuti muresistance zone handiti chinhu chekutanga chatofanirwa kuita ndechekuti tiri kufanirwa kutsvaga entry redu zvakangwara ngwara handitika saka kana tichitsvaga entry tine zvinhu zvatofanira kutarisa muzoni medu number one tofanira kutarisa mapatterns anenge akugadzirwa muzoni medu number two tofanira kutarisa macandlestick patterns number three trend redu ndorinotigaida futi handitika right for example tichishandisa zoni redu iri ranga riri resistance handiti ka mukada kunotisa market yedu payakaresista pekutanga panapa handiti apa yakagadzira pattern ish ingulfing pattern but tikada kupinda mutem frame diki handiti ka tinonoona kuti pakagadzirwa chinenge head and shoulder pakuti iri ishoulder ihead ishoulder handiti ka head iyi yakagadzirirwa muzoni but shoulder iri rakagadzirwa tabuda muzoni but takanoita retest muzoni handiti ndo panowanika chi maentry but tikada kupinda futi mutime frame diki paarea panapa tinoona kuti pakagadzirwa double top handiti saka tinonoti leg rekutanga second leg tichinonobuda neengulfing iyi panenge pane entry rekutanga stop loss kuti ive safe tinoisa kumhiri ukoo handitika then take profit yedu tinotageta support zone handiti then market payakaretesta ichinogadzira futi ish confirmation ish yemacandlestick aya aya rege tinyasomazume munyasomaona aya macandlesticks aya aya aya kune vakaona introduction to candlestick munokwanisa kutiudza kuti anonzi machii macandlesticks iwa aya aya handitika unobva wapinda maentry saka tinoita neone entry two three mastoplos edu ari kwakanaka take profit yedu support market paikanosvika tabuda nechi neprofit yedu this is one hour time frame which means kuti

Handitika yagadzira double bottom entry redu riri apa panonogadzirwa ish morning star pattern handitika candlestick richingonovhara panapa tobva tapinda kuti tive safe stop loss edu tinoisa kumiri kwechii kwesupport and resistant but kana tiri kushandisa support and resistant resmall time frame rinenge riri diki handitika saka chimizoti wo stop loss yedu yange risange sange uku take profit yedu kuresistant zone handiti market muriona zvaikanoita yakanopinda muresistant zone medu ndobva yatanga kugadzira pattern yayakatanga kugadzira handitika isusu taita mari handiti kana tana tapinda right market yadaro yakanoita seyabuda handiti yaita seyabuda ndobva yaita retest yaita retest ndobva yatange yakuenda handitika ndobva yadzika ndobva yadzoka sometimes eh, hatidi kunyeperana matrades haasi ese acharana chi 100 percent handiti mamwe achonawo tinomborohwa stop loss saka seipapapa andiona kana wanga usina kunotisa bigger time frame kuti trend redu ri kuenda kupi pamwe trend raitoratidza kuti sewa nditi vanonyepedzera bhayi kuitira kuti vanhu vaise mastop loss avo varohwe mari handitika zviriko tinohwina pamwe tinoluza pamwe but at the same time tine peteni yakagadzirwa chi apa muzoni medu anditi adzoka kunoko muzoni abva atanga kugadzira ichi inenge chi e, rising wage anditika regai tiidrowe muite sei muione right aka kaflag kaigadzirwa handiti flag takati icontinuation yechi yetrend trend redu nderipi iri iri handiti saka distance yafamba kubva patangwa pa trend kusvika apa ndo distance yatinosela handitika but tobva tatsvaga entry redu handitika tichaita video raticha explaina kuti ma maflag muno matrader sei saka garai makanzwa nyachi notification bell handiti market yedu bva yadzika handitika ndobva yadzoka saka kana tantani tapinda kunoku stop loss yedu takaisa kuseri uku handiti painodzoka tinotombopinda muloss zviriko handiti but tikada kutarisa futi panapa tine kapeteni kakagadzirwa muchii muzoni medu meresistant handiti shoulder head shoulder market bva yabuda muzoni handitika pamwe maentry edu ari panapa handiti eh, stop loss edu iri kuseri uko takutanga kudzoka muprofit bvaro aritest ndobva azodzika adzika achienda kupi kuzoni kwedu kuno kwesupport taita chi tumari mari anditika then abva anobreaka panapa takati support yakabreakwa ichatena kuva chii resistance handiti saka support tikaibreaka market painodzoka muzoni medu takutsvaga machii maselling opportunity takutanga kusela musika handiti market yedu yakanodzoka panapa apa apa toconfirma nechi nemacandlestick pattern handitika kana akauya macandlestick pattern ausina kunzwisisawo kana chichi hatipinde handitika kana tiri kupinda tinopinda tichiprotect our capital nestop loss handiti tava tatargeta next chi support zone tapinda musupport zone medu memwe taita yatikaita handitika taita yatikaita taita yatikaita tikutadza kubuda tikutadza kubuda tiri kuita yatiri kuita handiti totadza kubuda nekuti bigger time frame trend kutaura tichi takatarisa pasi ane muona nezvimwe zvatichaexplaina on the same time market iri kutipa chi macluse kuti ndichafamba ndakadai ane muona tamboti pattern ichi wonaika ndoda kuti muone something muri kuona zvaitika apa maketi yaita sei yadzika handitika monyatsoona zvaitika apa tagadzira flag tobva tasela tadzoka kuri test tobva tazonyatsosela handiti onai zvaitika panapa tiri muzoni medu imwemwe tagadzira chi flag tasela handiti tabva taita retest tabva taita sei ani maona ani muri kuona zvikuitika maketi kuripita chi zvinhu handiti saka patinge chidzidza panapa tichidzidzisana dzidzisana aushaye hwani chinhu chako chao chajairira kuti ini ndauda kungotsvaga chinhu chakadai so mumaketi handiti ka right handei mberi nekudzidza panapa endri redu rakanakanaka tabuda muresistant handiti apa in golfing ishi handiti market chibreaker structure tine head and shoulder pattern yagadzirwa panapa tine shoulder rinori head shoulder rinori tabva tadzika handiti tikuenda kupi kunotsvaga chii support handiti ka right support yedu ishi yanga iri support yemubigger time frame ona ka patikanouya pasupport handiti tasaone pattern yakagadzirwa ishi Eish. Inverse head and shoulder tine chi shoulder head shoulder. Market yedu yatarisa kupi? Previous resistant. Taenda muka minor resistant kana akanditi tambotry kuda kuresista tabreaker handiti kana paye patataura kuti maresistant mahombe imtime frame hombe ane power ndiwo aya atiri kushandisa aya handiti aka kamaina ka twomukatikati utu twongotsvaga wotsvaga kuti chingwavha ngwavha Patabreaker ta, takatesta ka tasapota tauenda kuchi kuresistant handiti tava tanotraya kuresista tava tabreaker takananga kuchii kuresistant kunoku handiti muri kuona metsi dzachona right kuresistant kwedu chii chaitika apa tine pattern yatakanogadzirirwa handiti ishi ishi tati kana tichitrader mastop loss edu tinomaisa chi kumhiri kwasamora kumhiri kunoku kunotichengetedza pakuti tine mamove aya anodzoka aya inonzi retest handiti tine vanotrader mabreakouts ma and retest tine vhidhiyo ratichaita sei ratichaita tichiexplaina about mabreakouts and chi and retest imwe strategy iyo inotoshandiswa navanhu kutrader handitika saka tikaita vhidhiyo pamwe uchanakirwawo nayo ukatozozvitrayawo ukatozoona chi zvichikufambira tadzoka muzoni medu kuri itest kuno honai kapeteni yakagadzirwa panapa shoulder head shoulder head and shoulder ka ishi takati head and shoulder painogadzirwa rotaridza kuti maketi yakuita sei yakuchinja direction apa tiri muchii tiri muresistance zone confidence dzedu dzinobva dzawedzera kuti hazvishuwa ndikuita sei ndikunanganisa handitika right totsvaga entry yedu stop loss iri kumhiri take profit yedu previous chii support anoona support yedu yakanodya panapa andimuona ndo mafambiro anoita sei ari kuita market anditi ka hazvina kumbonyanya kuva complicated semachi sematauriro azvinenge zvichiitwa anditi e maridzo nguva inogona kuzotadza kuitika zvayo but unonyasa unoti zvinhu izvi hazvisi chii hazvisi complicated andimuona kwese tichingoenda tichingoenda ndome dzikuita sei dzikuitika anongoona ihead and shoulder pattern ishi ishoulder head shoulder ishi ishoulder head shoulder todzika anoona double bottom yatikaiita ye kumachat patterns tikuenda kuchi kuresistance todzoka musupport munomu apa pakaitika chi triple bottom tine one tine two tine three panapa tadzokera kuchi kuresistance kuresistance kwedu kwakanoitikeiko kwakanogadzirwa kanenge kahead and shoulder futi anoona tine kachi kashoulder panapa kahead panapa nekamwe kashoulder panapa taka tabva taenda kupi tadzoka musupport andiri kuona kuti zvinhu zviri kuramba zvichita sei zviri kuita sort of like kurepeater andimuona anomuona metse kana ukaona futi video reintroduction to candlestick pattern kuningirikini to trend lines ishi tadirowa trend redu panapa iri ipattern ipi yataona apa takaiita kuningirikeni kuintroduction to chart patterns iyi rising wage iri rising wage yedu kudzoka muchi muresistance takati rising wage painoitika inotiratidza kuti market ichaita sei ichasela anomuona right market yedu yakasela idzoka kuchi kusupport anomuona mizidzi kuitika ka andima pabata ka saka zvachaita nezvaunodeo so iwewo manje munguva yaunenge uri free unovhura chat rako handiti wodrowa machii masupport and resistance ako handiti wotanga kuanalyza kuti maketi pairi kusvika muzoni rangu iri kugadzirei isati yatena kana une bhuku rako uchinyora handitika kuti inini ndakaona abc ndopinda stop loss yangu ndoisa pakadai handiti take profit yangu ndoisa pakadai izvozvo ndionenge wakugadzira wega iyi vhidhiyo tiri kushandisa for educational purposes handiitika hatisi kuti zvatataura pavhidhiyo panapa ukaona zvakuitika papeya raunenge wadzidzira iwewe raunenge uchitrader iwewe ndizvo zvichaitika zvinozosiyana mumbichana nemichi nekusiyana kwemapeya but zvinenge zva zvine kakufanana handiti ka saka iwewo unonozonogadzirisa uchi mashandiro ezvinhu according to chii to zvauri kushandisa zvachona handiti pari kubatika dare rachona right e, i think kuti zvanhasi chi vhidhiyo iri rabo handitika kana vhidhiyo rinoda kubatsira udzanyewo subscribe button handitika kana ungosati wagadzira akaunti link rimo mudescription kana ungosati wapinda mutelegram channel link rimo futi mudescription makasangana nesuwo patiktok dzanyewo follow button pafacebook tiripo futi mudzanya chi follow button kune vanoda kutaura nesu direct number dziripo makaenda pabio pechannel number dziripo motaura nesu handitika toona kuti tingabatsirane sei